Merci, Här President, an och explizit Merci un Premier, dass en sech de Moien Zäit geholl huet an derbäi ass, wa mer de Moien iwwert eis Demokratie wäerte schwätzen, dat Wichtegst, wat mer an eisem Land hunn. D'Interpellatioun haut hu mir ugefrot no dem Gefill vu ëmmer manner direkter Matbestëmmung. E gutt Beispill ass do déi rezent Artikele vu Jonker, Déi soen, si spiere sech net gefrot an net agebonnen. Lëtzebuerg ass en demokratesche Staat, dorops sollte mir extra houfreg sinn. Dat steet am alleréischten Artikel vun eiser Verfassung. Eng Demokratie ass eng Staatsform, an där d'Muecht vum Vollek ausgeet. Awer dat funktionéiert nëmme, wann d'Biergerbedeelegung aktiv respektéiert gëtt, an dat net nëmmen op engem Walsonndeg. Och mir als Deputéiert, mir gi gewielt, schaffen eis an Dossieren eran, féieren Debaten, lauschteren Expertisen a probéieren, déi bescht Entscheedungen am Allgemengwuel ze huelen. Awer och déi bescht representativ Demokratie stéisst un hir Grenzen. An enger Welt, déi ëmmer méi séier an ëmmer méi komplex gëtt, stellt sech d'Fro, Wéi kënne mir sécherstellen, datt d'Stëmme vun de Biergerinnen a Bierger net nëmme bei de Walen héierbar sinn, mee och tëscht de Walen? D'Biergerbedelegung ass en essentiellt Element vun eiser Demokratie. Si féiert zu méi Transparenz, méi Vertrauen an d'Politik an et geet ëm eng méi grouss Akzeptanz vun deene getraffene Decisiounen. An der Biergerbedeelegung fillen sech d'Leit gehéiert, well si gi gehéiert. Si wëssen, datt hiren Input e Wäert huet an dat stäerkt d'Demokratie op laang Siicht. Et brauch een en direkten Austausch mat de Leit. Hir Perspektiv, hir Erfarung, hir Meenung. Duerch den Dialog gi politesch Entscheedungen ugeräichert, gi besser a ginn duerch déi reell Problemer Ugepasst. Dat ass e Virdeel fir eis alleguerten. Mir Pirate soe ganz kloer, d'Bierger sollen eng Stëmm hunn, matschwätzen, matmaachen, mat entscheeden, mee och ausserhalb vun de Wahlen. An dat ass zu Lëtzebuerg leider eng Ausnam. Vill Decisioune ginn nach ëmmer, an dat ouni eng aktuell Stëmm vun de Leit, getraff, an dat ouni Matsproocherecht. Dat féiert zu engem Gefill vun enger Politik, déi net mat de Leit, mee iwwer d'Leit funktionéiert a regéiert. D'Bevëlkerung ass net zefridden, dat hunn och déi lescht Sondagen zum Thema gewisen. An och d'Gewerkschafte soe kloer, vill Decisiounen gi vun uewen erof geholl, ouni Matsproocherecht. Ganz einfach ausgedréckt, ausser bei de Walen ass zu Lëtzebuerg, wat d'Biergerbedeelegung betrëfft, näischt lass op nationalem Niveau. Ëmmer erëm mol erëm eng punktuell Mesure pro Legislaturperiod, sief et e Klima-Biergerrot bei der leschter Regierung oder eng komesch Plattform zu de Pensiounen elo, mee dat bleift reng Symbolpolitik. Et kéint ee mengen, de Constat eleng wär schlëmm genuch, nee, et kënnt nach schlëmmer, all Kéiers Wann d'Piraten konkret Léisunge proposéiert hunn an der Chamber fir méi Biergerbedeelegung, goufe se ofgeleent. D'Resolutioun fir e Referendum zur Verfassungsreform, ofgeleent. D'Motioun am Kader vun der Pensiounsreform an engem eventuelle Referendum, ofgeleent. E Gesetzesprojet fir Biergerrot, ofgeleent. Zousätzlech hunn déi al Parteien an der Petitiounskommissioun fir eng Erhéijung vun der Mindestzuel op 5.500 Ënnerschrëfte gestëmmt, eng weider onnéideg Hürd, déi d'Bierger méi wäit vun der Politik ewech dréckt. Dir maacht bei de Petitiounen et méi schwéier, da schwätze manner Leit mat, leider. Souguer an der Etüd vun der Cellule scientifique zu der Biergerbedeelegung gi besonnesch vill Beispiller ervirgehuewen, wou d'Biergerbedeelegung géif feelen. Do kann ee ganz kloer froen, Deelt d'Regierung de Constat, datt d'Bierger net konsequent an oft genuch hei zu Lëtzebuerg mat agebonne gi vun der Cellule scientifique? Wat plangt d'Regierung an den nächsten dräi Joer hei nach ze maachen, fir d'Bierger méi anzebannen? Methoden a Léisunge ginn et der ganz vill. Wann de politesche Wëllen do ass, kann ee ganz vill maachen a mir Piraten hunn dat an de leschte Jore ganz oft proposéiert. Dofir hunn ech och haut e puer Motioune matbruecht, déi op verschidde Léisungen aginn. D'Aféiere vun engem representative Biergerrot, vun engem participative Budget oder enger Méiglechkeet, wou d'Bierger de Ministeren an hire Ministèrë politesch relevant Froe kënne stellen. Alles erproufte Léisungen, déi eise Bierger et géingen erlaben, endlech matzeschwätzen. An anere Länner gesäit een, datt et fonctionéiert, wann ee wëll. An der Schwäiz entscheeden d'Bierger reegelméisseg iwwer wichteg Froe vum Land. Nach rezent hu sech d'Bierger géint en obligatoresche Militärdingscht ausgeschwat. Hei zu Lëtzebuerg ginn esou Decisioune léiwer eleng vun zoustännege Ministeren um Radio annoncéiert, ouni datt jee een doru geduecht huet, d'Bevëlkerung ëm hir Meenung ze froen. An der Belsch, zu Eupen, schafft de Biergerrot nieft dem Parlament, den Diskussioune virbereet an d'Gesetzer beréit. An Dänemark an a Frankräich ginn participativ Budgeten ëmgesat. Zu Vallentuna a Schweden gëtt digital iwwer politesch Projete matgestëmmt. A Bréissel stëmmt d'Agora-Beweegung an hirem Mandat nëmmen nom Biergerdialog. An och mir Piraten froen eis Membere bei Uer Entscheedungen iwwer d'Votte ronderëm d'Gesetzer. Dat sinn alles funktionéiernd Modeller, déi weisen, datt Demokratie méiglech ass. Madame Boffo, ech kann Iech dat kuerz erklären. D'Uerentscheedung, also dat ass eng piratesch Form, dat hate mer zum Beispill och bei der Verfassung, do kann dann all Member kann ofstëmmen, dat heescht, déi ginn explizit gefrot, wéi eise Vott an der Chamber herno wäert ausfalen. Dat ass en direkten, dat ass en direkten Déngens. Ech weess net, firwat Der do dergéint kommt. Ech hu gëschter net gesot, ech géing dergéint stëmmen. Ech hu gesot, mir stëmmen en net mat. Also, Här Baum, ech weess net, wat do d'Relevanz soll sinn, mä ech weess och net, firwat mer Iech do sollte getrëppelt hunn. Also. Et gi vill weider Formen, fir d'Bierger an de politeschen Debat mat anzebezéien, déi jee no Kontext ënnerschiddlech kënnen agesat ginn. E Beispill ass de Biergerforum, wou d'Leit an enger kuerzer an intensiver Zäit zesummekommen, fir politesch onofhängeg iwwert en Thema ze diskutéieren a wou konkret Recommandatioune solle gemaach ginn, déi dann un d'Chamber weidergeleet ginn an dëser vun enger am Viraus definéierter Form verschafft ginn. Weider Forme vu Biergerbedeelegung si Future Labs, Biergerkonferenzen oder Panels, woubäi all Format sech besser fir dat eent oder anert Thema eegent. Et gëtt awer och en anert Intrument, an dat een hei nenne sollt, de Referendum. D'Instrument vum Referendum ass e Mëttel, dat d'Bierger d'Méiglechkeet gëtt, sech direkt op eng Aart a Weis zu grousse gesellschaftlechen a politesche Froen auszeschwätzen. E Referendum mécht d'Politik net méi einfach, awer méi demokratesch. E Referendum soll och net d'Politik ersetzen, mee se ergänzen, an dat iwwert méi Weeër. E Referendum stäerkt Legitimitéit vu grousse Reforme wéi zum Beispill déi vun der Pensioun. Wann eng politesch Entscheedung wäiträichend Konsequenze fir d'Zukunft vum Land huet, dann ass et nëmme fair, datt d'Bierger a Biergerinnen direkt matbestëmmen. Et geet och ëm hir Zukunft. D'Resultat vun engem Referendum ass méi wéi eng politesch Entscheedung, et ass e gemeinsam demokratesch Validatioun vun engem Land, dat majoritär hannert enger Léisung steet. E Referendum kann d'Vertrauen an d'Politik stäerken. Mir liewen an enger Zäit, an där d'Leit sech heefeg vun der Politik wäit ewech fillen. E Referendum bitt eng Méiglechkeet, fir se erëm méi no un d'Politik ze bréngen. Wann d'Leit mierken, datt hir Stëmm net nëmmen all fënnef Joer zielt, mee och an den entscheedende Momenter, Da wiisst d'Zouversicht an déi politesch Institutioun. Et ass eng Invitatioun un all d'Wieler fir ze soen, Är Meenung ass wichteg, decidéiert mat. E Referendum zwéngt d'Politik och fir méi transparent a méi verständlech Politik ze maachen. Ier d'Leit kënnen entscheeden, mussen se verstoen, wat um Spill steet. Dat bedeit kloer Erklärungen, einfach Formuléierungen, objektiv Informatiounen. E gudde Referendumsprozess bréngt d'Politik an d'Ëffentlechkeet zeréck, net nëmme fir sech selwer an Zeen ze setzen, mee fir d'Allgemengwuel. Diskussiounen entstinn, Ideeë gi verglach, Argumenter gi presentéiert. Dat ass Demokratie an hirer puerster Form. Eng Regierung, an ech hu Gefill, besonnesch eis Regierungen hei zu Lëtzebuerg hunn Angscht, datt d'Bierger a Biergerinnen eng Entscheedung treffen, déi net an hiert politescht Konzept passt oder hei hir geplangte Reformen ënnerlafen. An dat net eréischt zënter 2015. 2015 huet eng grouss Majoritéit vun der deemoleger Regierung an dräi Referendumsfroe ganz kloer matgedeelt, datt se se net d'accord sinn. Wie weess, ob et net, wann et ëm déi aktuell Proposen am Pensiounssystem geet, zu engem änleche Resultat géif kommen. Op alle Fall ass säit 2015 op nationalem Niveau kee Referendum méi proposéiert ginn. Wichteg Dossiere sinn ouni den Avis vun de Leit getraff ginn. Bei der Verfassungsännerung ass sech och dergéint entscheet ginn. Mee wisou? Hutt Dir Angscht, datt d'Bevëlkerung net d'accord wär mat Ärer Politik? Wann ech zeréck op 2015 kucken, kucken ech net mat Angscht drop zeréck. Ech gesi, wéi wichteg et ass, datt een d'Bevëlkerung freet. Nëmmen esou konnt Dir erkennen, dass déi deemools geplangte Moossnamen net um Geescht vun der Gesellschaft waren an iwwerhaapt net de Wëlle vun de Leit nokommen. Et sollt Iech weisen, dass Äert Gefill an der Chamber vläicht awer net ëmmer dat Richtegt ass. Et sollt Iech weisen, dass et dringend noutwendeg ass, méi oft de Bierger ze froen. Wann ee gesäit, datt ee bei essentielle Froen dernieft läit, sollt dat net e Grond sinn, fir ëmsou méi oft mat der Bevëlkerung ze schwätzen, fir genau dee Problem ze behiewen? Dofir d'Fro, Plangt dës Regierung bis 2028 nach vun engem Referendum Gebrauch ze maachen, sief et vun engem consultativen oder vun engem decisiven? A falls net, wier et, wier ech och frou gewuer ze ginn, wisou ee sech dergéint entscheet huet. A wann ee sech dergéint entscheet, wäerte mir Piraten eng Online-Plattform fir nächst Joer schafen, fir dem Bierger esou eng Aart Referendum ze erméiglechen bei de wichtegen Entscheedungen. Här President, D'Piraten hunn ëmmer ganz kloer gesot, d'Zäit vun de symbolesche Gesten ass eriwwer. Et brauch ee konkret Instrumenter, déi d'Demokratie stäerken. Eis Bierger verdéngen net, datt een si no hirer Meenung freet, datt een an de politeschen Entscheedungsprozess méi staark agebonne gëtt an datt een hinnen nolauschtert. Eist Land. brauch méi Méiglechkeeten, fir dass Entscheedungen ausserhalb vu Regierung a Chamber kënne geholl ginn, dass net nëmmen d'Politiker d'Entscheedungen huelen, mee all Bierger an eisem Land. Wann Der der Regierung d'Fuerderung vun de Piraten oder och hei meng Interpellatioun net duergeet, da lauschtert op d'Cellule scientifique. déi och kloer vun engem Defizit an eiser Gesellschaft schwätzt, oder vun de Jonken, déi sech rezent zu Wuert gemellt hunn. Meng Konklusioun ass ganz einfach, Et ass elo Schluss mat den Ausrieden. Mir brauche méi Matbestëmmung. De Bierger ass de Souverän hei am Land. De Bierger ass den Entscheeder. De Bierger soll méi matentscheede kënnen. Gitt dem Bierger endlech seng Stëmm zeréck. Merci.